matlerekeng rena re le ba lelego trading and project re na le ba mogau production ga mmogo le charlie wonder re tlisitse mmovi wa o iphitlhatšeng gomme re tlo bontšha dikolo tše seswaye e lego sekolo sa

Re a leboga bana ba babotse go ba gona ga lena. Bana ka moka ba mo utse West, dikolo ka moka ke sa hlaole ka maina. Nna ko ga ka tlela selo ke tletše go le amogela gore le amogetše mo nageng ya Matlerekeng, Big Holo. Napile le hono ke tlo le tsebiša gore tlo le biletša mong wa puku ya o iphihletseng e lego tiragatšo ya rena.

Gona marakago a Jarn FM go na le titšhere wa ga Mapos wa Paleng. Ke yena yeo le rego masao masao a re o ao dipala, le rego dipala nna ke rego tša Paleng, le rego tša Paleng nna ke rego tša go Paleng. Le kgone go re bontšha movie wa O Iphetetše Eng wo e lego gore mongwadi wa wona ya ona re le baithuti ba chicano high school re tlile mo lekgono be re tlile go bona move o iphitletseng ebile re a leboga re tla re leboga ka kudu gomme se se tla re thusa re kgone go tšha di-level sa wena mokgwa wa di-distinctions ka pedi ebile gape-gape re a leboga le kgonne go gata mo mathišara a gatileng lena la pholetšha kwale ebile re a leboga re modimo a le šogofatše um re tla tlhakana ka finale re tšhere distinctions diphetho di le tshwanela ra leboga e le gone eh, gore nyenyefaletša mošomo wa rena wa sekolo ka ebukela le yone le etelele ka ge nako nako le a bona timetable tša rena tša noke tše ba di ba di kgorotlhatša ba le mara eh. ra leboga e eh, le dirile mero ka rena gore o be kaonana o bo monnyane ke re ke leboga ka re le re thusitše kudu kudu kudu kudu ka gore like re re kgonne go kena le mo knowledge ka go e bogela and re kgonne go ithuta ka moka tse di-technique ke re a leboga ke re bone ra le tshepiša gore ka ne go thoma gane bale re tlo ntšha di-distinction ke re bone dithato di ya le swanela modimo le tšhogofatša le fema letšatši le thuše bana ba ka moka ba south africa ka leleme la sepedi go tswa mo filiming e re bone go dubale nka gore o di se sa o iphitletseng ke

ke nna eh, puku malapa go tšwa sekolong sa eh, refile secondary eh, nna ke mo pela ga lena ke tlo fa ditebogo um morago ga so e botse ba fileng yone e kwešišega Yo a emego pele ga lena ke Sibiya Refilwe go tšwa ka Kgakgatlou High School. Ke rata go fetiša ditebogo tša ka go crew ya o e fihletšego, kudu-kudu go Ntate Maphoso. Ke re a leboga. Ke leboga gape le le Letšatši la Lehono. Ke a tshepa ka bo ntši. Ke a leboga. Ba bolelago mo pele ga lena ke Vincent. Mashilo. Le segolo ke rata go leboga ba lefapha le kile mpišetše yeng gore ba tšwele pele le ka go fepa bana ba rena ka thuto le ka le tlo le tšwelang ka dilo tša rena. Ra leboga a mantši ona a re nago Israel. Ke le Mogasatopo, Presidente ya Repaboliki le Sekolo. Be ke rata go leboga barutiši ba rena le go ka ba boiphehletši ka go itshwenya ga bona ka go tla ka mohumo go rena ka baka la gore ka ka sekolong barutiši ba rena ba re rutile mara e le ba le gore re šotile mola le mola then barutiši ba rena ba kgona

Na ke na mantši e ke a leboga. Ke emetše go lebogela barutiši ba geso se Doctor Lesiba Maphoso a se dirileng mo gabo rena. Re a leboga. O ka re thuto ye a ka e tšwetša pele diseketeng tše dingwe. So go tlogela today go ra gore no šoma go feta mola. Ke re.

Eh, nna ke nna morutišegadi mathole m go tswa re phafogile secondary school re ipsinne ka go bona buka ya rena wa o iphitlhetseng le kgone bona ba rena ba tsebile dimminorato dimminorato ana dikwelelo tswelelo ba bone le bo mahunela bo re bone bo benjamin